Без менә хәзергесе вакытта Биктау районы Лыкавал авылының э, изгеләр э, изгеләр кабере янында э, басып торабыз. Бу безнең элек-электән калган изгеләр турында легенда ривәятләр яши инде. Монда элек бу урында безнең зыярат булган. Һәм берничә еллардан соң бу зиярат беткән. Зиярат янында инде бер агач, бер каен гына үсеп калган булган. Һәм шушы каен төбендә ике кыз гаип булган. Бу бу хәлне бу беркем дә белмәгән. Көннәрдән бер көнне Шушы шушы каберлек астындагы тау астындагы чишмәгә бер хатын суга төшкән. Һәм ул анда бик каты куркып киткән. Анда ике кыз э, ак күлмәкләрдән, чулпылар такканнар икән инде. Шунда э, дога кылып э, намаз укып утыралар икән. Һәм алар ул хатынга әйткәннәр: "Курыкма, курыкма, без сиңа тимибез һәм безнең монда булганлыкны беркемгә дә әйтмә, әгәр дә әйтәсең икән, саулыкка туенмассың дигәннәр. Шуннан бу хатын инде шулай туенмассың дип әйткәннәр дә инде. Шулай да син безгә кемдә дога кылырсың дигәннәр. Ярар бу хатын шулай кайтып киткән инде һәм көннәрдән бер көнне бу хатын авырый башлаган инде. Шул авыр үләр алдыннан инде бу бу сүзләрне халыкка җиткергән инде. Менә шуннан соң инде сугыш чорында инде кызулык башланган инде. Шул колхоз чорында инде икмәкләрне киптерергә Утын кирәк булгандыр инде һәм шушы каенны колхозчылар ике ир, ике ир кеше инде кисергә уйлаганнар инде. Һәм болар моны агач пычкы белән инде кул пычкысы белән кискәннәр инде. Шул кискәндә бер ир кешенең инде күзе сукрайган. Һәм бу сукрайган кешенең ата-анасы инде шушы менә каберлеккә килеп инде шушы кабергә килеп дога кылганнар, садакалар салганнар инде. Һәм менә шуннан соң шул кешенең күзе күрә башлаган инде. Шул күзе күрсә дә инде, ул бәрбер теге чын күз булмаган инде, кызарып шулай авырта торган булып калган инде. Һәм шулай менә шушы икмәкләрне киптерергә дип инде шушы каен утынын якканнар инде. Менә шул яккастын киндә колхозның я бер сыеры, я берәр искертенә яшен яшен суга торган булган инде. Шуннан соң моны инде ирләр инде уйлаганнар, аһа, бу шул изгеләр, изгеләр каргышы булды ахыры дип инде. Һәм болар инде моңа чардуган кырырга дип ниятләгәннәр инде. Һәм менә чардуган ул вакытта инде кемдер рәшәткәле, кемдер баганалы, кемдер Агачлык биреп инде болар моны э, чардуган итеп э, кырганнар инде, урап алганнар инде. Һәм менә инде шуннан соң инде шушы көннәрдән, шушы шул еллардан, шул көннәрдән бирле инде безнең авыл халкы инде шушында э, тау астында Изгеләр чишмәсе дип инде чишмә барлыкка килгән. Һәм менә шул чишмәне инде Изгеләр чишмәсе дип атаганнар инде. Аның суы инде э, халык инде бик яратып, бик тәмле дип шул суны кулланалар. Кая Каян гына килмәсеннәр, күрше авыллардан да килеп алалар, Казаннан кайткан кунаклар да шул суны алып китәләр, әйбәт дим инде. Менә изгеләр өстенә килсәк тә, иен өенә керсәк тә, аның өстәл өстендә инде кем дә булса бәрбер килеп адарына икән, үзләренең сәдакаларын куеп калдыралар икән инде. Аннан соң инде менә шул монда килгән кеше инде шул үзенең сәдакаларын бирәләр инде, үзләре шушында догаларын кылып, Дога кылалар инде, намазларын укымыйлар, дога кылалар инде. Менә бу изгеләр өстендә кабердә ике, ике пар кызның гаебе булган кызларның исемнәре дә табылды. Аларның берсесе Газизә Газиз һәм икенчесе Гайнихаят Газизә булдылар инде. Менә аларның рухына ташлар да куелган инде.